Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Footcare and Wellness Centre, Mercedes-Benz Malta, Valletta Glass, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Pizza Hut,

Jaha ngħidlek Mr. Carlo Borg Bonaci. Għaliex bil-Mister? Ma nafx, emma ek, inti naħseb l-iktar leħen famuż f'Malta. Oh, fl-opinjoni tiegħi ma jiena kbirt nisma' leħnek kullimkien. Jiena lija li inti jataw is a bit of an honor for me. Għax naf li ma tantx tagħmilhom dawn l-intervisti. Suppost ma kellekx tagħmel li skomda. Għax li feel at home. Le, le.
Feel at home, feel at home. Imma inti ma tantx int persuna li narak tagħmel l-intervisti. Allura. Soltu nagħmilhom il-ħaddieħor. Eżatt, eżatt, ġifieri. Jgħat komdu sissa. Tables at end, ejja, ejja, ejja. Mela l-għonek grazzi ħafna tal-li ġejt. Pjaċir tiegħi.
Kif tkellimna inti, inti persuna pubblika, Però fl-istess ħin persuna persuna fil-pubbliku, tajjeb, però mhm. persuna relattivament privata. Uh,
fil-karriera tiegħi dejjem fittixt il-bilanċ. Mhm. Ġifieri xogħolna huwa fil-pubbliku, eh, tittesponi lilek innifsek, fir-radju tesponi leħnek, għandek social media llum li għal żmien twil jien ma kontx Nindependi minna. Għadni qed nintegra fiha. Ehm, illa xtrit tiddedika ħafna ħinu kontenut għas social media. Għabat għandek il-televizjoni. Mhm. Li huwa sabiħ tagħha huwa li huwa pajjiż tant żgħir u malaj tisponi ruħek u l-vantaġġ huwa li ssir popolari malajr. Mhm. Però inti l-familja tiegħek dejjem isek hekk. Eh, ehm, ma kienieċ ma kinitx deċiżjoni maħsuba, ma hija fin-natural tiegħi li jien ma nitkellimx fuqi. Mhm. Nitkellem fuq affarijiet li jirrelataw magħhom in-nies. Però ma nużax lili bħala eżempju. Għagġili tisma' min jirrakkontalek, jien naf jekk tgħidli xi ħaġa li ġratlek il-supermarket, jissejħat il-każ ikun hemm xi ħaġa Mela ħa ngħidlek tiegħi. Eżatt. U jien dak li kun ittieħ l-ispazju tiegħu. Jekk dak huwa mm. rakkont tiegħek ma rridx nirrakkonta xi ħaġa simili jiena biex jisni supera l-istorja tiegħek. U l-istess fejn tidħol familja. Ftit ikunu l-okkażjonijiet li nitkellem fuq il-familja. Apparti l-fatt li l-familja sa hija stabbilita kulħadd għandu triqtu ma rridx li jkunu taħt id-del tiegħi. Inti nannu issa.
Nannu. Ta' kemm?
S'issa, ta' prinċipessa jisimha Jade, s'issa. Kalla jrid ix-xahar id-dieħel qed nistennew newcomer oħra fil-familja. Ma tafux jekk boy jew girl? Nafu.
Imma mhux ħa tgħidli. Waħda minnhom. 50-50 ċans. Kif ħassejtek għajra ta' sirt nannu l-ewwel darba? L-ewwel nett ma tidhirx nannu inti. Le. God bless you.
Di ma nifhimiex.
X'jiġifieri?
In-nanniet għandhom wiċċ. Għax għadek tidher żgħir, oh. Iva, b'daqshekk.
Għandek xwiċċ ta' nannu.
Iktar ma jgħaddi żmien, eh. iktar ħad tkun skarsa di ta' nanniet li jkunu żgħar. Eh. Ela lix meta wieħed jirrifletti l-etajiet li qed qed iġibu tfal fid-dinja, għax tittoqgħod attenti, tkun politically correct kif titkellem illum il-ġurnata. Din xi ħaġa li tgħaddil ħafna minn moħħi, kemm ħajkun hawn nanniet li mhux ħajkollhom l-okkażjoni illi jaraw in-neputijiet tagħhom jiżżewġu, pereżempju, jekk jiżżewġu. Ehm, eħe, tagħmel differenza. Ġifieri naħseb illi wasal iż-żmien li wieħed jistgħaġeb li tara nanniet illi ma jitux l-impressjoni huma nanniet u huma nanniet. Imma back to you, kif ħassejtek meta sirt nannu?
Qisni ħa nibda nrabbi jiena. Għax irrid ngħid li din it-trobbija tat-tfal tagħna u hawn forsi ħa niżvijalek mis-suġġett. Jiena nara u qed nara anki b'optika ta' li nsegwi ġenituri li għadhom żgħar. Kemm hawn ġenituri ddedikati għat-tfal tagħhom? Hawnhekk qed nirreferi għar-raġel iktar milli għall-mara issa, fis-sens li jien fi żmieni xogħli ma kienx jippermetti li jkolli biżżejjed ħin għal mat-tfal. Ma rridx immur fl-estrem li ma kellix ħin għall-familja, imma xogħli kien li minn dejjem ir-radju kmieni filgħodu, kelli l-clubbing fil-għaxija, weekends ukoll. So l-perjodu tiegħi kien limitat. Jien Inzerta kien il-każ kienet deċiżjoni bejni u bejn il-mara li l-mara trabbi l-familja, allura kienet esposta iktar minni għat-trobbija tat-tfal u bażikament it-tfal jafu lilha. Illum inħoss li l-attività tat-tfal żdiedet, qabel kienet limitata għall-mużew u sports, imma llum mużew, sports, hekk hekk hekk. U qed nara dan l-aħħar il-missirijiet kemm huma ddedikati li minkejja li qed nitkellmu fuq ħajja stressanti, l-impenji, il-koppji jaħdmu t-tnejn li huma batjet. Jagħtu l-ħin tagħhom għat-tfal u jagħtu semmhom ukoll. Dik qed napprezza ħafna. Biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek kienet li Qisu ġġi l-opportunità għalija li nimla ħafna minn dak il-vojt li kelli ma' uliedi u issa niddedikawh lin-neputija. Kemm għandha żmien?
Għalqet tliet snin f'Halloween. Min jaf kemm titfisset. Min jaf kemm tfissitha. Għandha karattru partikolari, eh? U inti kellek, kellek

Min-naħa tat-tifla, kuġini tagħha kollha boys. So, tista' timmaġina li meta ġiet il-prinċipessa x'attenzjoni kellha. Mhux ta' b'xejn prinċipessa u min jaf kemm għandha pinks. Għandha, għandha. Għandha mhux ħażin. Infexxa kulħadd fil-pink. L-ispazju limitat fid-darġi.
Proset, ma lissa dal-waqt insiru nafu jien naħseb girl, tini waħda wkoll. Aħseb li trid.
Issa nfittex, menek naħseb. Mela. Nitkellmu fi jannar. Ok.
Nfittex. Xifti ġimat ilu inti għamilt statement fuq il-medja soċjali fejnat li għatiħu pass lura mill-radio. Mm. X'wassal għal dak il dik il dik id dik id-deċiżjoni? I mean aħna lina Carlo is radio.
Kienet numru ta' deċiżjonijiet u iktar milli ħadd pass lura fir-radio kien ehm, il-moment li ntem il-vjaġġ tiegħi fuq il-Magic. Din hija xi ħaġa li għaddejt minnha numru ta' drabi oħra fil-karriera tiegħi fejn imxejt minn stazzjon għal ieħor. Biddilt, imbdilt, erġajt riġenerajt li l-nifsi għax nemmen ħafna fil-breaks u jekk nuħu break irid nuħu break illi kważi kważi rrit li nintnesa. Għalhekk nerġa' niġi lura, it's a fresh għal ħaddieħor mhux jgħidu reġa' beda. Kien vjaġġa 13 sena, Magic, illi kien litwa l perjodu tiegħi fuq l-istess stazzjon tar-radju, qablu kien il-bej, 12 sena. U bil-mod il-mod, int tħoss li mhux qiegħed tinbeża' mis-sistema, imma qisek, daqs bħal meta għamilt vjaġġ fit-tul, taf minn fejn ħa titlaq u taf fejn trid tasal. Meta wasalt, x'ħa tagħmel? Ħa toqgħod iddur mar-roundabout u tħalli l-karozza startjata u m'int sejjer imkien? U hekk ħassejt jiena. Forsi kien kienet deċiżjoni li stajt għamilta qabel. Ma eh, saħansitra ġifieri. Però ma kien kienet għadha ma nxtelitx il-bozza l-ħamra li xi noħroġ mill-bib tad-dar ngħid uff, irid imur ngħid bonġu with a smile. Hmm. Ġifieri il-ħeġġa kienet għadha hemmhekk. Imma jiena tip ta' bniedem milli nifli x'jagħmel ħaddieħor, nosserva U jekk jista' jkun f'għajnejja dak li qed jagħmel ħaddieħor huwa huwa sens ta' tkaxkir, jiena qiegħda fil-filosofija tiegħi li ma rridx inkaxkar, whatever I'm doing. Li jekk qed nagħmel xi ħaġa ma rridx min jismagħni jgħid, same old, same old, dan ma jaqtax qalbu. Dik ma rridx li tiġrili jiena. Ħalli nieqaf għal ftit u nerġa' nibda u nagħmel xi ħaġa oħra, u dik ix-xi ħaġa oħra ngħid illi ħadtini tlieta, erba', ħames snin eh, proġett illi ngħid da ħa wassal saw u mbagħad when the moment fits right ħa nieqaf. U l-istess kont qed nħoss fuq il-Magic. Marċi li nkun jien li nxejjaħ l-istazzjon. Hmm. U ma sarriċ qabel, il għaliex sfortunatament najt, irridu najdu li il-numru ta' prezentaturi fi xena tagħna ta' numru stazzjoniet li għanna u pjuttost numru limitat. Mhm. Kiku kont naf li ħanħalli bizzejiet nies warajja illi ħajkomplu triq huma, naħseb kont nieqaf sentejn ilu. Mill-magic. Illa jiex ħafna ħasbu li bl-istatement li għamilt jiena kont qed nagħmel referenza għal karriera tiegħi bħala xandar. Mhm. Jiena ngħid li xandar diffiċli biex jieqaf. Mhm. Ehm, Imma forsi ġejt miftijem ħażin. Jiena għadni impjegat tal-PBS, għadni naħdem u l-pensjoni fadlila. Għax kien hemm inawgura li ħafna li hawnhekk nieħu l-okkażjoni wkoll li nirringrazzjom tal-li ħasbu fija, imma le, ma rfajx kompletament, imma tnuħu ħajja daqsxejn iktar easy. Kif ix inkont u meġifieri? U tmur l-istazzjon. Jiena l-iktar kmini li kon nibda ġifiri fi storja ta' 37 sena, najdlek li 35 sena minnhom għamiltom kollha breakfast. Mhm. L-iktar kmini kien fis-sitta, ġifiri kont un fil-ħamsa kwarta ħamsa nofs l-iktar tajdli nofsi qabel, Imma kont lucky li dejjem għext f'żona li hija ċentrali u l-istations li ħdimt fuqhom u ma kienx ikolli vjaġġ ta' aktar minn 10 minuti. Semmejt it-traffiku, jien kelli din il-fissazzjoni, għamilt perjodu għaddej minnha, illi fil-vjaġġ tiegħi mid-dar sar-radio nott il-karozzi li ġejjin opposti.
Tant it-toroq kienu deżerti. U kont ninduna li l-ikbar ammont ta' karozzi li kont niltaqa' magħhom ġejjin bil-kontra kien ikun il-Ġimgħa filgħodu. Tgħidli għaliex? Għax il-Ħamis kien qisu jibda l-weekend, il-bejgħ kien paċifil, waħdu hemmhekk, allura kont nara iktar volum ta' karozzi ħarġin minn dawk in-naħat. Sejn fi żmien l-Erbgħa kulħadd kien joħroġ. U ġil, kun ikun hemm one offs ukoll it-tnej fil-ħodu, għax Paċville, meta l-klab sin kienet għada healthy, ġil kien hemm parties, il-konsept tagħhom kien Sunday night. Eżgur.
Paċville, u niftakar ġifiri ġenerazzjoni ta' zazax ta' early 90s li kienu jieħdu Monday off, mhm. għax ma jifirħux imorru għax-xogħol, meta mhm. jkun diġa sebaħ. Eżgur.
Ġifiri, issa,
Issa riċenti kont inqum fis-sitta neqsin kwart, sa sitta war, jintib ta' bniedem li għandi kollu xi preparat minn qabel, u jekk mort ir-radio, poġġejt, nafx ħadd kull l-ewwel link, il-co-hosts ehm, kienu jkunu preparati, ġifieri, eh, tajjeb irridu ngħidu li Minn mindu r-radio daħal għall-concept ta' għandek l-anchor li huwa l-main presenter u l-co-hosts miegħu, mhijiex xi ħaġa li iltaqgħu tnejn tlieta min-nies fi studio qalu, all right, inpoġġu bil-qiegħda, intellgħu il-fejder. U naqbdu npaxxu.
Poġġu mel, all right? Fejħat waslik diskursata. So aħna kellna ehm, element ta' preparazzjoni Konna naqsmu bejnietna prep sheet, kulħadd jitfa' l-kontenut tiegħu. Mbagħad tirrealizza li kulħadd għandu l-karattru tiegħu, jien naf jekk Karlo ħaj jitkellem fuq mużga hija xi ħaġa naturali, fuq affarijiet li jiġru f'Malta, għax tinteressani l-attività kulturali, x'jiġri fit-toroq tagħna, eċċetera. Int forsi tkun inklinata fuq affarijiet li huma relatati moda, social media. Allora kulħadd kellu qisu eh, id-dipartimenti tiegħu, mbagħad kif ilqgħu f'diskussjoni. Eh, iċ-challenge huwa kemm tagħmilha tinsema reali. Mhm. U kienet tkun reali għaliex mhm. il-kontenut tagħna kien ikun point form nafu fejn ħammorru bid-diskursata, fejn ħammorru fejn ħaniqfu biha. Għax intkom meta tkun fuq radio anki l-ħin between

Irridu nisimgħu l-chorus mal-ewwel. Għaliex id-diska trid taħtaf il-listener mal-ewwel. Bħal kollox. Taf li laqas tajt kasa ma bħal kollox fid-dinja hux. Anki għalhekk forsi anki series huma aktar popolari mill-movies għax il-movies iktar slow slow moving minn series. Taf li laqas tajt kas. Jiġifieri llum il-ġurnata tmur ix-xogħol iktar tard? Le. Ah, dek tmur.
Dik rid inżomma.
Ok. Għal numru ta' affarijiet. Wan li eh, peress li sa xogħol qiegħed wara l-kwinti ħafna tisaqsu ili. Hmm. X'qed jagħmel Karlu? Ċetta. U jiena jiena niddiskrivija bħala jiena ehm, Id-del tal-preżentatur. Ġifieri r-rwol tiegħi huwa ehm, involut ma' l-istazzjonijiet tal-kumpanija, għandi ċertu responsabilità, ehm, però tinkun il-persuna wara l-preżentatur. Mhm. Jgħidu wara kull raġel hemm maraqwa Ritejnu fil-karriera. Lady Macbettu, Macbettu.
Minix il-mara. Ma qiegħed hemmhekk bħala punta referenza mm. biex biex ngħin numru ta' preżentaturi oħra. Mm-hmm. U dak dak huwa rwol ieħor li minn dejjem kien jinteressani li ngħin preżentaturi u iktar u iktar itini sodisfazzjon li nfittex preżentaturi oħra. Ma ngħidx nies li huma interessati għax jekk inti interessat u għamilt il-pass u ġejt quddiemi jien għalija diġà nikkunsidrak preżentatur. Preżentatur ma tagħmlux. Preżentatur tgħinu biex isib iktar u jikkonċent iktar fuq il-personalità tiegħu. Mhm. Don't try to become like Mr. X or Mr. Y, mhm. be yourself. U da, mhm. jina li dak li għamil reprezentatur. Mhm. Pero tħossek ċertu vojt mm. ġili taddi minn ħdejn il-kuruturu tal-oner u tajt
Qed ngħidu kważi xarejn issa, forsi għadu kmini wisq. Għaddejt perjodu f'ħajti jena li għamilt żmien twil ma nxandarx, kienet sitwazzjoni oħra, imma inti taddatta wkoll, imma l-fatt li għadni qiegħed hemmhekk fl-istess binja. Mhm. Ngħaddi mill-istudios, nidħol fl-istudios, ġieli nirrekordja voiceovers ukoll, ġifieri bajt indawar bl-istess nies. Mhm. So, eh, dikenitni biex ma nimmisjax daqsek. Mhm.
Pero namlu għacħara li ħat maħadlek postok, di kienet. Le, mux il-kas. Mux il-kas. U kiku rrit inxandar, stajt neqpan xandar jien. Mhm. Ġifiri, eh, ftakar il-PBS għadna l-istazzjoni ta' radio, għandek Radio Malta u l-istazzjoni nazjonali, Radio mhm. Malta 2 u Magic. Pero ħassejt jiena li la wasal dan il-pass issa Għandi bżonn nieħu dak il-break jien, u dak il-break mhux biex inqum tard. Mhm. Għax eh, għamilt enfasi li jiena irrid neqpa' ngħix l-istess ħajja, l għonet minix bnidem ta' traffiku. Ġifiri, ma nafx kif nirreagġixxi li kuku inqum tard biex minn għalija tnamel ħajja kom dalija u nispiċċa stranded f'xi bypass u nieħu sija biex imur għax-xogħol. L-enerġija tiegħi tibda tinħel hemmhekk. U secondly, fix-xogħol tagħna, It's never a dull moment, jiġifieri li tidħol l-uffiċċju tgħid x'ħanqgħod nagħmel issa? L-aspett kreattiv int trid toħolqu. Ehm, jiġifieri jien irnexxili li meta ħadd id-deċiżjoni kont naf biha jisu xarejn u nofs tliet xhur qabel, id-dettall tad-data li ma kienx hemm, kont diġà qed nipprepara lili nnifsi for the next phase. X'ħa nkun qed nagħmel jien wara l-kwinti. U nassigurak li l-ħin qed iżommni biżi biżżejjed minkejja li mill-ġurnata xogħol tiegħi m'għandix tliet sigħat fl-istudjo u dak it-tliet sigħat, dak kien iċ-challenge, li nimla tliet sigħat oħra b'affarijiet li produttivi li nista' nagħmel.

Mhux jiġifieri li inti, Carlo Porgbonaci, so many years ago, qomt filgħodu u għedt ara jiena rrid insir. Inti ħdimt ħafna biex wasalt fejn wasalt u għandek għandek backlog ta' ħafna esperjenzi. Għana eh, jdu rakkonti.
Eħe, eh, għandek ħafna rakkonti, per eżempju, ehm, inti ġifiri anki l-iskola konti ġa jisek eh. DJ. Mux.
Ara, jisu minn min età ta' bejn 18 snin, mal-ewwel kelli interess fil-mużika. U rakkontajt ħafna drabi din li l-ewwel birthday presents tiegħi kien ikunu singles iż-żar 45 45 RPM u kienu jkunu l-ewwel diski li qed jibnu l-collection tad-diski tiegħi. Ġifieri jekk nieħu l-fażijiet tal-karriera tiegħi, l-ewwel bdejt bl-interess li nisma' d-diski għax nisma' r-radio, u mbagħad ridt insir DJ fejn back in the eighties kienet popolari li kellek id-DJs mobile discos dak iż-żmien li inti jkollok l-apparat tiegħek u jistidnuk jew jitolbuk li ddoqq f'numru ta' okkażjonijiet minn magħmudija, Sa engagements li llum saru rari, tiġijiet, anniversaries, birthday parties, eċċetera. Dik kienet fażi li għaddejt minnha wkoll. U mbagħad ix-xewqa li nagħmel breakthrough fil-klabb. Ehm, li tkun residenti fi klabb. Waslet dik ukoll, kont f'numru ta' klabbs f'Malta fejn il-klabbs kienet ħelti ħafna. U rridu ngħidu li dak iż-żmien ma kienx hawn l-influss ta' barranin, jiġifieri x-xena kienet tiddependi mill-maġġoranza ngħid seventy percent mill-Maltin u mit-turist illi ma kienx fin-numri li llum qed naraw qed iżuru l-pajjiż. Però in the meantime kien hemm ir-radju li qed iberren f'moħħi. Allura jien bdejt niggwadanja l-esperjenza tiegħi tal-għażla tal-mużika, how to entertain the crowd. L-għażla tal-mużika, dik vera, vera mm. baqgħet f'moħħi li kont kontu tixtru l-LPs? Albums.
L-albums. Albums U kien hemm, ara, kien hemm, ġifieri għall-klabbs kien hemm is-singles iż-żgħar li mbagħad imxew għall-kbar 12 inches mhm. li tkun mainly id-disk oriġinali ma extended. Ġifieri jekk id-disk oriġinali kienet tkun dak iż-żmien ta' 3 minuti u 40 sekonda, l-extended ġieli mis-set is-7 minuti. Oh, u tkun il-club version. Oh, okay.
U dik kienet tkun il-verżjoni fejn, ġifieri hawnhekk għan nidħol daqsxejn fit-teknikalità, fejn eh, indoqqu lila ħalli lina lilna tagħmlilna aktar faċli biex eh, nimmeċċjaw beat to beat u jkun hemm loop fin-nofs tad-diska tkun ripetuta u d-DJ juri l-kapaċità tiegħu li tilaqqa' żewġ diski mingħajr inti ma tinduna li qed tiffejdja minn diska għall-oħra. Saqajkom għajjenin, muġugħin u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Amrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek. u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom.
It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' għeluq sninu. U dan Mark.

Ovvjament kontu tixtruhom intkom. U kont tara minn ħajsifer, minn ħajmur Londra. Dik kienet stragil, dik kienet eh. stragil, għax anka radio, fis-sens dak iż ma kienx hemm social media. Anke biex tisma' forti charts. Online u jġibu ilek wara l-bib. The closest kien jew tara Pop of the Pops ta' xi ġimagħtejn jew tliet ġimgħat wara fuq it-television biex tkun taf x'qed jiġri jew kellha tixtri magazines. U tixtri magazines taqra biss m'intix qed tisma'. So jien min jaf kemm-il darba eh. Eh, irriskjajt li xtrajt diski ehm, U ma nafx, literalment kaxxa magħluqa. Għad imma dini il-kunċett qed tagħmilli hekk ara moħħi li eh. kiku Karlo ma qabadx id-diska u xtra. ħadd ma jkun għadu semmaħħa Malta, tipo, apart from the TV, ha, fu radio. Di kienet iktar radio, ha. Eh, il-radio, ara, fil-kasta Radio Malta, jien niftakar Radio Malta, back in time, ħafna żmien qabli, ehm, Peress li għamel żmien ir-Rediffusion kien jirċievi ħafna demos mill-Ingilterra. Irridu ngħidu li l-PBS, Radio Malta, probabbilment għadha bħala waħda mill-ikbar libreriji tad-diski li teżisti fl-Ewropa. bħala kollezzjoni, ġifieri jien niftakar darba. Fl-Ewropa. Case in point niftakar kienu ġew żewġ studenti, mingħajr studenti kienu Svediżi li kienu qed jagħmlu teżi fuq l-istorja la naf tar-radju jew tad-diski bħala vinyl. Hmm. U kienu ġew iżuru l-librerija tagħna x'niftakar dak iż-żmien apparti BBC kien hemm xi stazzjoni ieħor il-Ġermanja u Malta ma niftakarx il-place kien mażgur li l-kollezzjoni tagħna kienet ma' top 3. U hemm kollezzjoni interessanti, mhux ħanajt ta' valur eh, fis-sens ta' valur ta' flus. Eh, hemm dak il-valur imma llum il-ġurnata l-affarijiet inbidlu. Għalkemm mhm. għaddejna minn trends li qisu turntable reġa' daħlet fid-djar, jinxtraw id-diski, għaw ħafna kantanti u bands li Hawn min qiegħed jippressa d-diski wkoll, ma qisu iktar għal cool factor li jerġa' jnaqqbadna d-diska f'idejna. Imma Radio Malta għandu waħda mill-ikbar collections, saħansitra 78s, li huma diski li kienu jindaqqu fuq il-gramophone. Hemm collection interessanti hemmhekk. U mbagħad beda jevolvi għas-CDs, eċċetera. Imma fil-clubs, fil-clubs kienet xi ħaġa oħra, fil-clubs kien hemm dak l-element kompetittiv. Jien niftakar li Meta tkun residenti fi club, inti għandek il-vantaġġ, speċjalment mal-ħwienet tad-diski hawn Malta, li jkollok dak il-privileġġ li l-owners tal-ħwienet iħarsu lejk bħala wieħed mit-top clients. Għaliex? Għax il-club kien kien jistabbilixxi budget ta' x'jintnefaq f'diski, Allura għandek dak il-vantaġġ li jekk hemm diska li ġew numru limitat ta' kopji tagħha, hemm ċans li inti tkun preferut. Mhux hekk. Għax magħha jafu li business guaranteed ma' ċertu klijentela li taf li daw ħatarhom kull 15. Niftakar li kważi darba fil-ġimgħa Kont immur daqqa f'ħanut u l-ġimgħa ta' wara naqbis dak il-ħanut u mmur fit-tnejn l-oħra. Jaħan ngħidlek aneddotu ħellu li min jaf kemm il-darba kelli nidħol il-belt u nġorri xi ħadd miegħi. Illa li xkont imur fit-tlet ħwienet u jien mistħi dinatura li jien mhux ħanidħol fit-tieni ħanut bil-basket tad-diski li għaddi kemm għamilt ix-shopping minn għandu qabel, u mmur fit-tielet wieħed biż-żewġ bastijiet ta' qabel, allora ġieli kien ikolli xi ħadd miegħi li jistennieni. Barra bil Barra jew jew biex wassalni xkont għadni żgħir, jew bil-paċenzja biex jistennieni biex ara għamilt eh, xirja minn hawnhekk, xirja minn hemm u xirja minn naħa l-oħra. U dawn il-biċċa kbira kienu jċempluli u kienu jgħiduli, isma' waslet il-collection għandek id-diski merfugħin, ġieli konna nkunu nafu x'diski li ġejjin u kienu jerfgħuhom, u apparti li kont nixtri mill-klabbs kont nixtri għall-collection personali tiegħi. Għax kienet ukoll kompetizzjoni within the same club fejn konna nkunu tnejn tliet DJs, kien ikun hemm il-barranin ukoll. Jien irid ngħid li forsi kont u wieħed minn tal-ewwel Malti li dħalt fil-klabbs f'Paċeville qed nikkompeti ma' Nikkopeti f'sens tajjeb ta' ġifieri ma' DJs top, top DJs li ġew mill-Ingilterra li kienu superstar DJs sa' dak iż-żminijiet. Eh, u waħda mill-affarijiet li stajni kompeti bija kienet l-odda. Li jien għandi l-collection tiegħi, għandi diska partikolari li kont minn tal-ewwel qed indoqqa u jekk trid tismaħa fil-klabb, ħa tisma' l-verżjoni oriġinali tal-klabb għax inti ma tixkun egoist mal-udjenzi tiegħek. Imma Karlo kien ikollu remix tagħha u remix jiġifieri hija l-istess diska extended bħal tal-klabb imma ikun hemm daqsxejn tweaking fiha u normalment kienet pereżempju diska saret popolari xarejn wara kienet toħroġ verżjoni slightly different tagħha u Karlu kien ikollu dik il-verżjoni, you know. Ehm, eh, dak kien dak kien sabiħ parti mill-istorja tal-clubbing ukoll, it-trattata ta' dawn l-affarijiet. Inti anki Londra marfuk.
Londra, ara, jien l-ewwel darba li sifirt, sifirnina, u l-mara għal-ħannimu.
Kemm kellek żmien? Eh, Fin-92. Ok. Fin-92. Ma tlix kemm kellek żmien imma msum. Eh, kemm kelli żmien?
Le, kemm ilu żmien flimtek eh, jiena. Kemm kelli 24 sena. Mm, Tukżajr. Eħe. Min kejjel f'dawk iż-żminijiet kważi kważi kienu jarawna illi biżna ċertu età. Biex tiżżewġu. Għax iż-żwiġijiet.
Kienu 2021. Illum il-ġurnata. Għax bizna 21, eh, għadek ma zewix. Xin tistenna? Wara jdilom illum.
Vera.
Nistenna l-42 jgħidu, għadek mux 21. Vera, vera.
Għara, darba kelli, darba kelli ehm, incident ħelu. Peress li kont iddoqq f'paċi fil. Kont, kien ikun hemm ħafna opportunitajiet fejn Maltin isiefru, aħna Londra nħobbuha l-Maltin. Forsi naqset daqsxejn issa. Ma vera. Imma l-Malti kħa jsiefer l-Ingilterra l-ewwel imur Londra. Londra, vera.
Iżjed milli tmorru naraw il-Papa kienet Londra. Allura kelli ħafna ħbieb li kont nagħmel wiċċi magħhom, kont intihom lista ta' diski li jiena kont naħseb li huma adattati għall-klabb skont il-magazines li nixtri. jew għax l-artist u naf x'inhuma l-productions tiegħu, jew għax oġob l-isem tad-diska, jew għax forsi l-label naf x'inhu l-ħoss tal-label. Per eżempju, jien l-istil tiegħi kien dejjem house. Mhm. Mhux ma kontx kummerċjali, imma is-sets li kont ehm, nieħu gost jiena u kienu jistennewhom eh, fil-klabs kien ikun l-after hours tiegħi. Li l-ewwel kien ikonna il-perjodu fejn għandek il-massa ta' nies, u mbagħad wara sa tgħid tlieta ta' filgħodu tista' tispeċjalizza għal dawk l-udjenzi li jridu jisimgħu xi ħaġa differenti. Tista' tesperiment iktar. Eħe. U niftakar darba kont mort f'dan il- il-ħanut ta' diski kien f'Soho area eh, li kien jispeċjalizza fil-mużika tal-klabs u għaddejtlu il-lista

who wrote all those lists in the past, u U kienet situazzjoni ħelwa. Ma mnek xim ma kien. Le, dik dik dik Jew dik oħra.
Dika kelli oħra, dik kien niftakar kont ehm, Oxford Street, morti xri minant l-HMV, kien hemm tnej, l-HMV u l-Virgin. Hmm. U ehm, meta kienu jarawk li qed tażel ċertu eh, tip ta' diski, eh, salespersons li ħafna minnhom kienu jkunu DJs fi clubs ma' jew part-time DJs, jew full-time DJs u fil-ħodu jagħmlu part-time jaħdmu f'record shops. Eh, u kien hawn partikolari nduna mill-li diski bdejt nażel jien il-background tiegħi huwa klabix. U ehm, u beda jisamma li diski, insomma, u saqsini minn fejn jien, għatlu minn Malta, insomma, għalli xtami, għatlu kondi ġa radio dak żmien, għatlu radio club DJ, għalli club fej, għalli da spaċi fil-Malta, dan qed ngħidu fl-istess perjodu ġifieri.

Għalli to be honest, għalli I've heard so many people playing as sticks, għalli ħassejt l-inti u għet mill-ħafna li tuża l-isem tal-klab biex biex televa l-popolarità tiegħek. Eh. Jiena għalija dak il-ħin kien ċertifikat fis-sens li Irrealizzajt kemm il-klabb huwa popolari partikolarment mal-Ingliżi. Ġifieri l-Ingliżi jinżlu Malta biex jinżlu l-Six kienet dak iż-żmien. Early days ta' Ibiza kien, imma Malta kienet tilfet l-opportunità li tidħol in competition ma' Ibiza. Huma daqshekk kien popolari Paceville mal-Ingliżi. Ġifieri niftakar li ndoqq sitt ijiem fil-ġimgħa. Tuesday night ħiereġ, xemx jew xita, iktar xita jew dlam irrid ngħid għax xemx toħroġ fix-xemx, fix-xitwa minn għalik li sejjer lejl għal xejn, isiru s-siegħa ta' filgħodu u f'daqqa waħda tiftaħ għajnejk u tara ċorma Ingliżi quddiemek u ftit Maltin u ftit Maltin kienu jkunu dawk li huma verament tal-post ngħidu li jgħixu fil-klabb mit-tnejn jew mit-tlieta sal-ħadd. U l-għada fil-ħodu ma nafx kif kienu huma għax-xogħol. Ehm, u hekk speċi dikinar irrealizzajt jiena how lucky I was li il-klabb kien fuq pjattaforma internazzjonali. Eh? U ma minnix kien.

Naħseb b'mod egoistiku ngħid li dak iż-żmien stajt tgħixu llum il-ġurnata le għax imbagħad il-club scene evolviet mod ieħor illi d-DJ kellu jsir promoter biex joħloq l-opportunitajiet għalih innifsu. Jien ma kellix għalfejn nagħmilha dik għax jien kont impjegat mal-club, jien kont naf li żgur garantiti kellek il-Ġimgħa, s-Sibt u l-Ħadd. Miet il-kunċett tal-Ħadd, il-club concept beda jonqos bil-mod il-mod, Iż-żgħażagħ bdew ifittxu alternattivi oħra ta' entertainment apparti l-klabb. Ehm, u qisu issa it-tfejdi daw tal-dak il-ftit ġimgħa tas-sajf. Beda diħa l kunċett tal-one-off parties, ehm, l-underground parties, U mbagħad evolvew l-festivals ukoll. U kelli nagħmel dak il-pass ukoll jien li nidħol fil-parti ta' organizzazzjoni bħala promoters.
Kont dulċir ukoll. Qabel dan kollu. Qabel dan kollu. Bizna biċċa kbira. Kien periodu. Taf ġifiri taf tamil kekijiet.
Le, ġifiri jena ignorant Injorant in capital letters fej titħol riċetta. Imma jena dejjem il-forte tiegħi kien it-tiżjin. Eħe. Aha, ġifiri, jekk fid-dolċerija tagħna konna nagħmlu l-passi nżejjenhom jiena. Jekk ehm, kien ikollna t-tiġijiet, kont nagħmel il-garnishing bil-ħxejjex fil-buffet tables. Il-forti tiegħi kien. Il-kreativita, u oh, isa kreativita. Ġifiri, il-prodott lest u jien ħanżejnu qabel ma nisponuh. Wow, terġa' tmur eh. lura għal. Illum il-ġurnata ma naħsibx. Illum il-ġurnata ma naħsibx. Ehm, eh, għadda wis żmien, eh, kull meta nara xi ħaġa ikun hemm dik il-ħeġġa isek biex terġa' tmur lura għal ftit u terġa' toħroġ minna. Urdu ngħidu li l-catering bħall-entertainment Jikkommettik ukoll, ġifieri għax meta jiġu festi trid taħdem iktar u la jeżistu weekends u lanqas jeżisti orarju. Però kienet diffiċli għalija li kont l-ewwel wieħed mill-Borġ Bonaċis illi għat ħanamel stop jien u ħamura xaġa kompletament differenti. Sepp l-unika wieħed u l-familja. Ma kontx l-unika wieħed, għax bat kienem oħrajn li they followed. But you paved the way, ha? They did.
Namela dak ma namelix jien.
Naf li ġaġa li ma tantx titkellem fuqa, mhm. pero ovvjament fil-ħajja tiegħek mhux kollox kien wart użar. There was a time um, fejn inti kont marit. Mhm. Um, sibt glandola. Mhm, Lamp kien. Dak kien perjodu. minn moħħok dak il-ħina, xi qassis nimmaġina. Eh.
Mhux li nemmen fid-destin, imma qisu il-bniedem hemm pjan li tista' forsi niddiskrivuh bħala destin, imma dak kien perjodu. Meta jien waqaft minn stazzjon tar-radju, kien il-perjodu ta' XFM, Meta tlaqt mill-BEI, u I moved to XFM u għamilt ħames snin hemmhekk. U l-istess, kien wasal iż-żmien li I move on, bid-differenza li hemmhekk kont tajt riżenja u ma nafx fejn jien sejjer. Jiġifieri ma kellix plan B. Wow.
Eħe, imma kienet neċessità li rrid nieqaf u għad issa. Naraw. Naraw. Daqt ngħidu. 13-14 sena ilu. U kont ngħid x'xemx titla' għal kulħadd, xi okkażjoni tinqala'. U forsi dak iż-żmien kont qed nikkunsidra li jekk ma tiġrix bir-radju, forsi nikkunsidra mmur lura għall-catering. So, kien hemm numru ta' options imma ma kienx hemm pjanar. Kien Diċembru li waqaft, iftakar, mbagħad għad nagħmel perjodu, l-istess għad nagħmel perjodu erba' ħames xhur wieqaf u mbagħad naraw u fih ħa nagħmel il-comeback. Kelli dan l-inċident illi kont indunajt li tlgħatli lamp, għamilt it-testijiet u mbagħad kienet kien irriżulta li kelli l-linfoma. Jiena it's a mild cancer, U qatt ma smajt bih qabel. I was diagnosed, insomma, u kelli nirreferi għal kimoterapija. U kien perjodu li one kont irrassenjat li issa tissa dan il-passaġġ li irrid ngħaddi minnu għax ma kellix turbolenza tax-xogħol. Hmm. Ġifieri waqt li kien għaddej il-kassija jien kont imbagħad qisek tiġi ikollok dik il-kalamita li tibda tisma' ħafna stejjer ta' nies li għaddejjin mill-istess sitwazzjoni tiegħek. U kont nisma' stejjer ta' nies li jgħidulek isma' dana bilfors irid imur għax-xogħol l-għada filgħodu, ir-reazzjoni tal-kimoterapija, kemm psikoloġikament u mentalment. Mhux kull ġurnata tkun l-istess, qum filgħodu tgħid, 'Hi, xi pjaċir, qed nerġa' nara x-xemx. Tiġi l-għada tgħid, 'Kemm ma nixtieqx li ftaħt għajnejja. You know? Jiġu mumenti li tgħid li kemm nixtieq jgħad ix-xogħol biex nitħeġġeġ u naljena rasi. Tiġi ġurnata tgħid, 'Imnalla! Ma għandix xogħol u mnalla ma għandix għalfejn noħroġ mid-dar għax ġismi ma jtinix. Hmm. So, sa ċertu punt il-fatt li ma kontx għaddej bl-impenn ehm, kienet kienet a blessing għalija u sajt nikkonċentra biss fuq saħti u l-proċess biex imfieq. Laki li illum għadnijaw. Kien hemm min kien fl-istess sitwazzjoni tiegħi li kien b'saħħtu u tlifnih. Kien hemm nies li saħansitra ġew id-dar jagħmluli kuraġġ u tlifnihom xahrejn wara. Kollha ħbieb tiegħi dawn. Ehm, però dik hija l-ħajja. Kellek persuna speċjali. Li kien jiġi. Ejja. Jagħmillek il-kimo u.
U kol, dik oħra. Kien persuna dedikat. He used to make it a point Issa qed nitkellem fuq perjodu ta' 13-14 sena ilu, ġifri l-lum l-affarijiet inbidlu. Imma kienu jgħidu li li ukoll tagħmel id-differenza ta' min Qiegħed iħawwad ir-riċetta li kont nismagħhom jgħidu. U dan he used to make it a point illi jkun hu. Mark. Mark. On his day off kien ikun jaf li jmissni u kien jidħol. Ftit wara tlifna lilu. Forsi għaddew sena sentejn u hekk tajt u x'ironija l-ħajja. U kultant saqsi lilek innifsek tajt għaliex mhux jien. U fl-istess ħin tgħinek illi tapprezza l-ħajja u tgħid, Dik id-divinità ħallitni hawn għal xi skop? Allura l-ġurnata tiegħha u tiegħha sew. Make them count.
Ekku. Imma insomma. Dik kienet fażi.
U wara li għaddilek.
Komplejna.
Mort il-Magic. Eh,
le. Ftit wara dan kien periodu ta' xi sena u nofs, ftit wara. U inti għat li f'dawk is-sena u nofs kien waqalek xarek. Ejbi, ejbi. U inti Ma rridx li jarawk in-nies. Ma rridx l-attenzjoni. Ma rridx li jgħidulek miskin. Eh, eh. Miskin kien hmm. kienet iddejjani. Ehm, però jina minkejja li dejjem kont espost, jien da xejn misħi wkoll, anzi misħi. U ġieli nkun introvert ukoll, għaliex ehm, ġieli nkun fil-kumpanija tan-nies u nbati biex ehm, nibda konverzazzjoni. sakemm wieħed jakkwista il-konfidenza tiegħi. Imma qegħdin hawnhekk ma' sħabek tkellimt, mhux xtip, imma eh, imma eh, it's hard to break the eyes daqsxejn diffiċli jiena. Eh, u ninnota li minix waħdi fix-xena tagħna, ġifieri tkellimt ma' ħafna xandara li jagħmlu għaman nies u jgħidu possibbli ma jifmunix in-nies. li eħe, intom għandkom il-vantaġġ li tajju, grazzi tal-li tqajmni fil-ħodu, proset tal-programm u smajtek tajte, jien il-persuna li ma nafiex, qed napprezza li qed tapprezza xogħli, x'ħan aqbad ngħidilha. Għax ma nafx xejn fuqha. Allura mbagħad isek tidra. Inti tifformula numru ta' mistoqsijiet f'moħħu jtajt ara nistaqsi din il din dak li l-oħra u tibda toħloq dik il-konfidenza, il-mikrofon qed noqtu spiss. Tara, għax ma nkunx fl-istudju. Nkun fl-istudju. Tindar ideja jintrabtu. Ehm, imma mbagħad kont għamilt perjodu l-ewwel opportunità li kont ġejt avviċinat ehm, mill-management ta' Radio 101 U ma mort għamilt perjodu pjuttost qasir għax għamilt minn għalija disa' xhur u kienet l-ewwel darba li kont qed naħdem fuq stazzjon tar-radju politiku għalkemm ma kellix naqsam xejn mal-politika again mort għal breakfast show Eh, pero kien breakfast show daqxej differenti, għalix kull stazzjon tal-radio għandu l-policies tijaw, jinnaf per eżempju ehm, kien kollom il-qari tal-gazzetti, l-inklinazzjoni politika kienet tkun emmek, ma jina dejjem zammejt fil-karriera tijaj dejjem zammejt il-bot mill-politika, l-kem ħdimt fuq tles stazzjoni ta' televizjoni, dort kullum kien, ma di kienet l-uniku moment li ħdimt fuq stazzjon ta' radio politiku. U matul, matul dak il-perjodu mbagħad ġiet l-opportunità li mmur il-Magic. Illum ngħidha. Meta ġejt biex nibda Radio 101, ftit qabel ġejt avviċinat mill-PBS u mort għal dan il-meeting U ġimgħa qabel ma bdejt Radio One On, kienu offrewli to take over Magic. Apparti li kien hemm il-kuntratt, kien hemm il-kelma li jiena tajt u rrid nonora dak il-kuntratt li kien ta' disa' xhur. Minnaħa tal-PBS l-istess kellhom il-gost u l-pjaċir li jistennew li jiena ngħaddi dawk id-disa' xhur u l-kariga kienet baqgħet vakanti għalija. Però kien moment Daqsxejn challenging għall-fatt illi jiena rrid inkun professjonali biżżejjed illi nagħti l-hundred and one percent tiegħi għax il-frekwenza. U ma nagħtix indikazzjonijiet illi qiegħed hemmhekk jiena askur tal-passa għax naf illi jiena minix għalem. Dik kienet challenging għalija u enitni li ehm, Nikber iktar fil-personalità. Eħ, mbagħad ġie l-perjodu tal-magic. And the rest is history. And the rest is 13 years warajna wkoll. Ġil magic, dak iż-żmien magic kien stazzjon ta' radju li tela fuq kunċett ta' less talk, more music, ma kienx hemm preżentaturi, ġifri meta ħadd over il-magic jiena, laqqa studio ma kellu, Kien PC mitluq f'kantuniera, litteralment. U bdejna bil-mod il-mod nevolvu ghal stazzjon tar-radju kummerċjali u hu dak li hu llum il-ġurnata.
Proset. M'għandniex ċans nitkellmu fuq affarijiet oħra li tagħmel il-Gun Hotel. Oh, dak U l-katedrali. X'katedrali?
Il-wilet, tagħmel il-żgħar, tagħmilhom eh, żgħar. Mudell ta' knisja. Il-mudell, mhux il-katedrali. Ma nagħmel xejn, dak huwa ħobi ieħor. Ma naċċel dak huwa That's the other side of me. Li minn dikon ċkej kien kol direttan tal-festi kelli nannu kien joħodni l-festi, ma kienx jisuq nannu għarru tal-nab tal-linja sejrin mill-belt naqbdu karza minn Puturjal u daqqa morna ħallija u daqqa mornem u daqqa morna. Umbat eh, għaddejt minn periodu fejn jiena tlift kollox bil-clubbing dejjem xol fil-weekends. Eh. Imma dik in-niċċa baqgħet fija me. Bdejt tant il-ġimgħa kbira, bdejt minn sedvari eh, minjatura tal-ġimgħa kbira, mbagħad dejjem kien jaħsib li kolli model ta' knisja, għandi model ta' knisja, jien ma nagħmel xejn ħlif li naf xirrid u nordna xogħol minn in-nies li titlob ħafna xogħol ta' snajja minn ħaddiet sa sa induratur, sa skultur, sa, sa mastru daxxa, eh, tmiss l-arti kollha. Eh, wow.
U, eħe, u di tal-ganutel dejjem kien jinteressani jaffaxina għax indur il-knejjes u nara daw il-bukketti sbieħ armati fil-knejjes. Ehm, imma ma kellix idea. Mbagħad kienet għaddiet fażi qisu fl aħħar tal-80s bidu tan-90s kien diġà beda, ma qisu fl-aħħar tan-90s li kien hawn dan il-boom, il-beda eh, l-interess fil-ganutel kienu ħafna nisa kienu jagħtu l-korsijiet u ħafna jmorru jitgħallmu, jiena tħammur Ma' grupp ta' nisa nitgħallem il-galutel. Biex jgħidu da veru ma jgħati nifsa għal xejn anka u niftakar kienet maret il-mara u l-mara tal-mit bizzejiet li jena ħadd il-basics minn għandha. U tal-limx bid-dar. Tajjeb. U frankajt il-mezzata tal-korsijiet. Eżattu, ħajsitom il-mara.
Lekku ħobijor.
Il-għami, għadda l-ħin, għamri jena issa, issa nkien, namel bħalek, għaddinna l-ħin, ma jena vera ħat pjaċir. Tanti uħor. Insirna fek iktar.
Di l-ewel poddata tijaj. Eh, l-ewel poddata. Eh, grazzi. Għad gost. I'm honored. Nerġa niġi.
Grazzi.
Kulħat ek jajt, ġi kulħat namlu l-number two. Għabel ma titla. Għanna naqra

Baqgħalna biex nisimgħuh, jiġifieri ħa nisimgħuh it's not it's not it's not the end. Oh, le, le, fadilna, fadilna, fadilna. Jiena meta spiċċajt minn Magic imbagħad trid nagħmel statement ieħor biex niċċara s-sitwazzjoni u l-aħħar sentenza tiegħi kienet I'm not done yet. So sanħallu l-futur naraw x'joffri l-qudiem. One day at a time. Eżatt. Grazzi.
Tanti ħolilek.
Grazzi.
Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil sponsors personali tiegħi, il-Hair by Alison, lil Gabby għall-makeup, Gabby Vella, lil Morgan għall-ħwejjeġ u Luxonas għas-set. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa. Amrita Footcare and Wellness Centre. Mercedes-Benz Malta. Valletta Glass. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Mattress Collection. Pizza Hut.